Нәрсә турында сүз бара? Бу без бу дөньяга килгәнчә кадәр Аллаһ субхану ва тааля безнең белән килешү килешү төзү турында сүз бара. Без бу дөньяга килгәнчә кадәр инде Аллаһка шаһитлек бирдек. Я Раббым, без сине, син безнең Раббыбыз дип таныйбыз дигән вәгъдә бирдек, килешү төзедек. Әлбәттә, безнең исебездә түгел ул. Ә менә бу дөньяга килеп, лә илаһ иллаллаһ Мухаммад Расулла кәлимәсен әйтеп, яисә мин мусульман булдым дип әйтеп, без ул элекке төзегән әһедне, элекке төзегән килешүне раслыйбыз гына. Без сиңа итаат итәбез, ә син безгә безгә киләчәктә җәннәт бирәсең. Һәм менә шул килешүдә ике як бар, шулай бит? Бер як, як безнеке, Икенче як Аллаһыныкы. Һәм шуны аңларга кирәк, Аллаһ субхану ва тәала үз вәгъдәсен үти үтәми дип кайгырырга кирәкми. 100% на түгел, артырып та Аллаһ тәала безне үз үз ягын үти. Ул килешүдә без теләгәнне түгел, өстәмәсен дә бирә Аллаһ тәала. Ул үти. Монда сорау үзебезгә. Без аны үтибез микән, юк микән? Көн сайын торып, Аллаһ кушканча яшибез микән, юк микән? Белем алып, ул белем белән эшлибез микән, яисә белемсез эшлибез микән? Мәсьәләләрне тулысынча чишеп яшибез микән, яисә беразна мәгълүмат алып, бер хадис белән җигереп йөрибез микән, зыян китереп? Умар Абдул Азиз шундый сүзләр әйтте. Кем дә кем белмичә бернәрсә эшли икән, ул файдага караганда күбрәк зарар китерә. Шуңа күрә иң беренче без әлбәттә үзебез турында, без үзебез ягыбыздан Аллаһ кушканны үтәп яшибез микән? Ә үтәү алдыннан белем булырга тиеш. Ни өчен Аллаһ субхану ва тааля Ибраһим алейхиссаламны үзен якыннардан эшләде? Ни өчен Ибраһим алейхиссаламны Аллаһ тааля ярата?

Бер Аллаһка буйсынган, иман китергән мусульман булды ди. Ва ма кана минәл мушрикин. Һәм мушрикләрдән дә булмады. Ягъни Аллаһ Тәгаләгә тиңдәш бер кайчан да китермәде ул. Монда асыл нәрсәдә? Сүзен аңлыйбыз. Ләкин монда максат нинди? Нинди генә җиргә карамасагыз Коръән Кәримдә, әгәр дә Ибраһим алейһиссәлам турында сүз бара, Ибраһим алейһиссәлам Аллаһка итаат итә. Нәрсә генә Аллаһ кушмый, Ибраһим алейһиссәлам аны үти. Димәк, асыл сәбәп ни өчен Аллаһ субхану ва тааля Ибраһим алейхиссаламны ярата? Ни өчен он ул аны якын кылды? Чөнки Ибраһим алейхиссалам Аллаһ белән төзегән ахадны, договорны үти дигән сүз. Шуның өчен Аллаһ Тәгалә ярата. Ә бер җирдә дә Коръән кәрәмдә юк, кайда Ибраһим алейһиссәлам Аллаһны тыңламый. Кайда Аллаһка итаат итми. Бөтен җирдә Аллаһка итаат итә. Соң шул иман кәлимәсен әйткәч, иман китергәч, асыл сәбәп, яисә асыл без, асыл безнең максатыбыз ул Аллаһка итаат. Безнең договорны, безнең килешүнең асылы, асылы ул, я Раббым, син куштың, мин үтим. Үтәгәч,

алар безнең белән килешүне бозган өчен ди Аллаһ Тәгалә. Менә шул гәһедне, менә шул договорны бозган өчен ди Аллаһ Тәгалә. Без аларны да ләгънәт кылдык. Һәм аларны йөрәкләрен каттырдык. Каты эшләдек. Каты йөрәк диннән ерак була башлый. Каты йөрәк Аллаһдан ерак була башлый. Әл-Мәйдә сүрәсе 10 аятта. Ягъни бер яктан Аллаһ Тәгаләгә итаат итеп яшисең икән, төзегән договорны үтисең икән, Аллаһ та ярата сине, иншалла. Әгәр дә үтәмәсән, менә мондый ишекләр ачыла монда. Ләгънәт кылу, төрле башка авырлар, тәкәбберлек булсынмы ул, каты күңеле булу микән, һәм башка башка башка ниләр. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә безгә һәр беребезгә дә ихтияр хакын бирде. Ничек телисен үзең яшисен. Ләкин теләк, ихтияр аша сайланган тормыш өчен, гамәлләр өчен, сүзең өчен син Аллаһ субхана ва тәгалә алдында җавап бирәчәксең. Һәм шуны истә тотарга кирәк, кардәшләрем. Акыллы кеше булырга һәрберебезгә дә кирәк. Акыл иясе, кардәшләрем, ул Аллаһка каршы бәхәскә чыкмый. Ул Аллаһка итагатьтә булмауда яшәми. Киресенчә, ул тырыша Аллаһка итаат итәргә, тырыша Аллаһ кушканны үтәргә, тырыша ул төзегән договорны, килешүне үтәргә. Чөнки аны үтәп, кеше бу дөньяда гына түгел, ахирәттә рәхәттә була. Һәм кире дә бу дөньяга кайта, бу дөньяда да кеше рәхәттә булачак. Ягъни

атайтуху һәрвәлә, мин анарга йөгереп килермен, ди. Ягъни, әгәр дә үзеңне, үзеңә карар итәсең икән, менә бу вакыттан, нәрсә генә булмасын, гаиләдә булсынмы, эшемдә булсынмы, вакыт, намаз вакыты килә микән, башка чакларда, әгәр дә мин үти торган, тиеш үти торган нәрсә килеп чыкса, мин үтим аны Аллаһ Тәгалә алдында. Минем өстенә бер нәрсә йөкләнгән икән, мин аны үтим дисән, Аллаһ Тәгалә сиңа җиңеләйтә. Ләкин әгәр син әйтсәң, "Ай, юк әле, уйларга кирәк әле." Менә намаз вакыты килде, әле уйларга кирәк, басаргамы, юкмы? Менә хатын хакы бар, хатын хакын үтәргәме икән, юкмы икән, әле уйлыйм әле мин. Яисә хатыны, менә ир хакы бар, әле уйлармы мин үтәргәме, юкмы? Бала әниятенә карата, менә уйлармы әле эшләргәме, юкмы? дип торса, Димәк, нәрсә ул сайлый? Әле уйлый, әгәр дә сайласа үтәмәскә, Аллаһта ул ишекне яба кардәшләрем. Бу гади мисал. Әгәр дә кешегә әйтсәң, әгә, әйдә намазга бас инде. Ул әйтсә, әле вакытым юк. Бу кардәшләр нәрсә сайлады? Вакыт турында сүз бармы бит? Бу нәрсә сайлады? Намазны намаз укымауны сайлады. Димәк, Аллаһта ишекләрне яба. Ләкин әгәр дә кеше әйтсә, юк, тырышам, булдырам, табам, Аллаһдан сырым, Аллаһ та ишекләрен ача. Шуңа күрә монда бик кызык нәрсә килеп чыга. Аллаһ субхана ва тәгалә безгә ихтияр хакын бирде. Ләкин шул кызык. Нәрсә кеше сайлый, шул тарафка, шул ысулга, шул ишеккә Аллаһ Тәгалә юлын җиңеләйтә. Әгәр дә килешүне үтим дисән, Аллаһ Тәгалә җиңеләйтә үтисен син аны. Әгәр дә үтәмим дисән, Аллаһ Тәгалә анда да җиңеләйтә. Ләкин кыямәт көн килеп җитә бик тиз. Һәм Аллаһ Тәгалә анда алдына җавап бирә туры киләчәк. Шуңа күрә кардәшем Аллаһ Тәгалә һәрберебезгә дә Аллаһ белән төзегән килешүне үтәргә насыйп итсә иде. Аллаһ белән төзегән килеш ул намаз, ураза, хаҗ, закат, әлбәттә. Ләкин моннан тыш яхшы холкы булу, әни-әти хакын үтәү, бала хакын үтәү, хатын хатын үкәү, үтәү, күрше хакын үтәү, ир хакын үтәү һәм хәтта белмәгән кешегә карата да аларның хаклары безгә карата булырга мөмкин. Без аларны да үтәргә тиешбез. Ни өчен? Алар яхшы булганга күрә түгел, юк. Чөнки Аллаһ Тәгалә анда җавап бирергә миңа туры киләчәк. Менә ни өчен.